Insemmilkom Miriam Cassar bil-kotba tiegħi Ara ġejja x-xemx għalik u Here Comes the Sun. Dawn iż-żewġ kotba fassalthom jiena ftit tas-snin ilu bl-iskop li jkollna vokabolarju bl-Ingliż għal second language users, jiġifieri għal min l-Ingliż qed jitgħallimha bħala t-tieni lingwa, u vokabularju bil-Malti ta' dawn il-kliem illi forsi allavorja huma kliem Maltin imma forsi ma tantx nisimgħuhom. Jiena ħa nibda bil-verżjoni bil-Malti U dan li ħa ngħid ħa nirrepeti biċċa minnu bl-Ingliż. Mela, Hello, I'm Miriam Kassar and these are my books, my sticker books. Here comes the sun and the Maltese version Ara ġejja ix-xemx għalik. Both books are based on the alphabets the 26 letters of the English alphabet and the 30 letters of the Maltese alphabet, I'll start off with the Maltese version just about 3 to 4 minutes and continue on with the English version. Mela dawn il-kodba huma kodba bl-sticker, għandhom sticker għal kull itra, jiġifieri 30 sticker għal 30 itra tal-alfabet, Għandna wkoll it-taqbila u fuq nett ikollna l-ittra kbira tal-ismijiet u l-ittra żgħira tal-kliem, isfel nett l-aħħar vers ikun iddedikat lill-ismijiet ħa jkollna eżempju tal-ismijiet bil-Malti. Fil-fatt din il-paġna hija ddedikata lill-ittra Ġ, Ġ tat-tikka, u l-ismijiet allura huma Ġorġ, Ġordan u Ġibiltà, Ġorġ isem ta' persuna u Ġordan u Ġibiltà ismijiet ta' pajjiżi. Mela nibdew minn fuq, anzi nkomplu minn fuq għandna l-istiker fuq in-naħa tal-lemin, l-istiker tal-ġiraffa u sitt stampa ta' Ġurdien. Għal min jaf ipinġi jista' ipinġi xi ħaġa huwa xi stampa huwa ta' kelma li tibda bil-ġ. It-taqbila tgħidilna Ġanni l-Bidwi Razzettandu fih irabbi l-annimali, Mosè Ħmara fih insibu kif ukoll xi sitt majjali. Nota fuq il-kitba li t-traġè tinkiteb dejjem bit-tikka fuq rasha. Poġġi l-artiklu il quddiem dawn in-nomi. Kif tafu aħna l-artiklu għandna tlieta fil-Malti, għandna il għal ittri Għamrin, għandna imbagħad id-differenti tax-xemxin u għandna l-artiklu l-esink tal-vokali u tal-għajn u l-akka. Imma peress li qegħdin fuq il-paġna tal-ittra ġ, dawn il-kliem jieħdu l-artiklu il. Jiena għamilt l-ewwel eżempju, għandna il-ġidra pereżempju. Imma ħa nqaralkom il-kliem u ntikom naqra ideat x'tistgħu tagħmlu bih. L-ewwel vers għandna il-ġidra, il-ġamm, il-ġulepp, anzi trid iżżidu l-artiklu u xbera il-ġidra, ġamm u ġulepp, imbagħad għandna ġelat, ġifen u ġobna, ġenna, ġungla u ġurdien. L-aħħar vers huwa ġurat, ġewża u ġebla. Mela, apparti li tistgħu tagħmluhom skont l-alfabett dawn għaliex jgħinu ħafna minħabba l-vokali, minħabba jgħinu ħafna, mhux bil-vokali biss, minħabba s-sillabi, tistgħu taqsmuhom f'sillabi. Allura jekk nagħmluhom wara xuxin ukoll ħa ngħidu l-alfabett aħjar meta niġu biex inlissnu l-alfabett Malti. Nistgħu wkoll nagħmlu sett Tal-ikel, per eżempju, hawn sitt kelmiet li jmorru mal-ikel. Nistgħu wkoll insibu kelma li hija nom astratt. Il-kelma nomi tfisser kliem. Nomi u kliem ifissru l-istess ħaġa. Mela nistgħu nsibu hawnhekk nom astratt. Nistgħu wkoll insaqsu fuq dak l-annimal li niddejqu nsibu fid-dar. Per eżempju, fuq il-kelma ġungla nistgħu nsaqsu xi annimal li jgħix fil-ġungla. Fuq il-kelma ġifen insaqsu kelma moderna għal din il-kelma. X'nistgħu ngħidu flok ġifen bil-Malti modern? Dawk kienu ftit ideat ta' x'nistgħu nagħmlu b'dan b'dawn it-tnax-il kelma u l-iskop huwa illi niftakruhom iktar u Nużawhom meta jkollna bżonn, speċjalment għadna għandna dak is-sett ta' ta' is-sett tal-ikel pereżempju. Hija nispera li tippruvaw dawn dan il-metodu hemm ħafna iktar x'tagħmel bihom dawn il-kliem imma jiena inkompli l-idejat fil-workshops li jiena li nagħmel. Issa ngħaddu għall-verżjoni Ingliża.